Хәерле көн, хөрмәтле Ишан Давлетович, хөрмәтле көрәшчеләребез, хөрмәтле Казан кунаклары. Шулай инде безнең менә әйтеп китәс килә. Күптән киткән үзебезнең матур бабайлардан гасырлар буена килгән көрәшебез яңадан әйләнеп кайтты. Монда инде безнең Күп көрәшчеләр, данлыклы көрәшчеләр уңышлар эшләделәр, ә бит тренерлар, көрәш Шуннан ук инде районда әйтеп китәсе килә, менә каршыда фотоаппарат тоткан баш редактор Исрафил Рахматуллович күп тапкырлар инде газетка язып, менә шушы көрәшне кайтаруда аның да өлеше бик зур дип әйтәсе килә. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә Казанга баргач күрәдер инде, менә бу соңгы көрәштә инде көрәш сөюче иптәшләр инде ташлап китәләр, ул теге этеп, төртеп, кисәтү белән отып алган ярыш инде ул. Менә хәзер чыннан да инде хәзер чыннан күтәреп, кендәшен матур иттереп, сыртка салу инде ул безнең татар халкының көрәшкә бик зур ярдәм биреп тора. Аз гына хәл менә бу кагыйдәләрне әйтеп китәм. Әгәр дә көрәшче тендәшен күтәреп ала икән, әйләндереп бер якка яткызса очка бирә инде, опасный положение булса ике очка, инде чиста асы билгеле беләсез. Әгәр дә инде күтәреп аркасына ята икән, Ул вакытта инде бу керәшенгә кисәтү ясалмый. Әгәр ике тапкыр күтәреп аркасына яткан очракта, кендәшенә кисәтү ясалган очракта. Рәттән ике тапкыр. Рәттән ике тапкыр дип әйтәсез. Так, шуннан ике тез тия икән келәмгә бит. Бу вакытта инде кисәтү ясалмый, судья свисток бирә дә, шуннан керәшне туктатабыз. Яңадан тотып, яңадан керәшә башлыйбыз. Әгәр дә бер генә төскә икән, бу вакытта 4 секундка кадәр көрәш дәвам итәчәк. Шуннан инде элек инде безнең бары кулны җибәргән өчен кисәтү ясала иде. Хәзер кулны җибәргән өчен кисәтү ясалмый. Менә монда әгәр дә көрәшче кендәшен күтәреп ала икән, аның кендәше Күтәргән вакытта аның я битере тәйгән, я гәүдәсе тәйгән, бу вакытта инде кисәтү ясала. Инде аяк чалы инде бик тә барды, аяк чаланнан торышлы кисәтү ясала. Монда инде без теләдек сездән келәмгә матур иттереп, җылынып чыгыгыз егетләр. Менә боксерлар бит инде алар канына тиргә батып чыга бит. Менә сез дә шуны травма алмас өчен безгә сезнең травмагыз кирәкми. Безнең илебезгә таза җегетләр кирәк. Шуның өчен дә келәмгә чыкканда җылынып чыгыгыз. Менә әле кыска җиңле футболкадан күренмәгән бүтән өчен. Ал, менә, Барис, матур, җылы футболка кигез, җылы чыгыз. Иң апасы әйбер терсәк. Менә шуның өчен дә, менә кичә дә яшьләргә, һөнәрдә яшьләргә әйткәч, аңладылар. Аллаһ шөкер, менә ш- шуның файдасы тигәндер, бер травмадан булмады. Менә шуның өчен дә, менә безгә сезнең таза сау булуыгыз кирәк иде. Безгә генә түгел, әтиегезгә, әниегезгә дә һәм үзегезгә дә. Монда инде безне кемдәрләре килгәндә монда Монда Россия урында, Союз урында, дөнья чемпионатын судья иткән кешеләребез бар. Шуның өчен дә хакимдәрлек монда әйтергә кирәк. Гомумән әйбәт булыр. Аннан борчылмагыз. Безнең бу ярышның төп максаты менә февраль аеның 13-14-15-е Куйдыз нидә Биектауда менә бу ярыш була Муса Җәлил призына багышланган ярыш. Инде без менә Ишан Габдулхәлич әйтеп китте, дүртенче урынга мендек әйбит. Менә инде безнең яңадан да инде һаман ул нәфсе зур бит, һаман искә менәсе килә бит. Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә зирәк булышта бирәмәсен дә, без шушы һаман алдынгы урыннан аларыбыз дип ышандырып каласым килә.